Консуни, кем микән ул Консуни? Консуни һәм аның дуслары. Алдагы сериядә. Исемә төште, балалар тастымалы. Күрегез, ни таптым. Сэм, янчык синдәме? Мин э, э, э, төшеп калган ахры. Таптым. Уңгансың икән. Балалар, сез булдырдыгыз. Без күп нәрсә белдек. Эшне вакытында эшләргә кирәк. Дусларга һәрвакыт ярдәм итәргә кирәк. Беркайчан бирешмәскә кирәк. Алга, Төньяк котыпка! Бик матур килеп чыкты. Мөкаммәл! Кыш бабай ошатырга тиеш. Чыршы бизәргә булышуыңны белгәч, ул бик куаныр.

Элеп куй әле, бу гореф-гадәтнең бер өлеше. Оек баш! Әйе, әзер! Шундый матур! Туктагыз, йолдыз! Хлоя, ашама аны! Әкрен, Хлоя, сак бул. Ярамый, мә ал. Яхшы, кыш бабай килгәнче бетерергә кирәк. Менә шулай. Кыш бабай шатырга тиеш. Морҗада кысылып калмаса. Сәя. Уян әйдә, әй! Ә, берәр хәл булды мәллә? Юк, йокы килми. Ә, күзеңне йом да сарыкларны сана. Тиз йоклап китәрсең. Кыш бабай миңа нәрсә бүләк итәр икән? Хм. Иртәгә белерсең. Кем бар монда? Мин! Әйдә, төньяк котыпка барабыз! Нәрсә? Төньяк котыпкамы? Зинхар өчен! Кансуни, анда сиңа ни калган, ә? Аңа ярдәм кирәк! Бүген Кыш бабай 7 миллиард кеше янына кереп чыгарга тиеш. Без төнья кытыпка барсак, аның безнең янга килеп торасы булмый. Эше әзрәк була. Шулай итеп без аңа бик ярдәм итәрбез. Мине алдый алмассың. Тизрәк бүләгеңне аласың киләме, ә? Саю, әйдә инде. Яхшы, алайса алга. Без дөнья кутупка ашабыз. Китте! Барда яхшымы? Кыш бабай һөнәрханәсе. Бүләгем кайдадыр шунда булса кирәк. Ә, Мине көт! Кыш бабай! Рудольф! Кайсыгыз бар? Ой! А? Кара син! Ни бу? Сәламлим сезне. Ул сөйләшә. Хуш килдегез. Мин Кыш бабай ярдәмчесе. Кемнең тәртипле булганын белүче робот. Син барысын да беләсеңме? Барысын беләм. Кемнең быел бүләк аласын, кемнең юк икәнен дә. Ай-һай, шәп! Рәхим итеп исемне әйтегез. Нәрсә, теләсә кайсы исемнеме? М, Ярар, Сэм. Кабул ителде. Тикшерәм. Көтегез. Тәмам, Сэм әйбәт малай. Ул быел үзен тәртипле тот. чыкты. Искиткеч! Дус кызым Ева? Кабул ителде, тикшерәм, көтегез. Рәхмәт, әзер, Ева әйбәт кыз. Шәп! Гип-гип, ура! Ә мин Кансуни. Кансунины тикшерәм, көтегез. Әзер, бүләге юк, бер яхшы гамәл кылырга кирәк. Кансуни, яхшы гамәл кылырга вакыт бар әле. Нишләргә тиеш инде мин? Киләсе сериядә! Вакыты чыкканчы берәр яхшы гамәл кылырга кирәк. Кыш бабай китабына эләгер өчен берәр яхшы гамәл кыл. Ни эшлим соң? Кыш бабайның һөнәрханәсендә җыештыр. Монда бит тәртип. Аш чыгыш! Күрегез әле нәрсә майтардым мин. Берәрсе ярдәм итсә иде миңа. мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.